Kont naħseb jekk għandi xi niżel il-purtiera, frankament, għal diversi raġunijiet. Imma fil-frattemp mbagħad kien hemm diversi ħanajt diversi nies li jagħmlu l-argument u kienu perswasivi li l-Partit Laburista U l-pajjiż għandu bżonn ta' kif ngħidu għal bl-Ingliż all hands on deck bħalissa. Ġifieri li dawk kollha li jistgħu jimmobilizzaw ruhom fil-livell tal-Parlament Ewropew, fil-livell ta' kampanja elettorali, ħalli jagħtu appoġġ lill-Partit Laburista ma fuq kollox lil Malta, kienet xi ħaġa meħtieġa. U perswadewni, perswadewni fis-sens li kif nafu il-Parlament Ewropew qed jintuża minn ċerti fazzjonijiet politiċi f'pajjiżna Mod li qed jagħmel dannu lil isem Malta u lir-reputazzjoni ta' Malta u qed jagħmlu dan b'mod insidjuż kostanti. Allura għandna bżonn li inħarsu lilna nfusna u lil pajjiżna minn din ħaġa bit-talenti kollha, bl-esperjenza kollha u b'riżorsi kollha tagħna. U allura nemmen li għandha ssir din ħaġa. Ukoll hemm bżonn li dak li għandu x'jaqsam mal-politika Ewropea, il-vuċi tagħna tkun waħda qawwija li hemm bżonn li l-Ewropa terġa' takkwista l-kuxjenza soċjali tagħha illi ħamma ngħidx tilfet, imma li tnaqqiet u tnaqqset bil-kbir fl-aħħar snin. U da ġejt perswas mbagħad li iva nerġa' nisottometti l-kandidatura tiegħi dil-kampanja, se tkun l-aħħar kampanja tiegħi. U għabdet intendent mbagħad xi deċidejt ftit tard fuq il-ħaġa, ċerti riżorsi speċjalment li kollok bżonn f'kampanja bħal dawk tas-social media qiegħed stit minn taħt allura qed nagħmel minn kollox issa eh, biex eh, nuża r-riżorsi kollha disponibbli biex ħalli wassal il-messaġġ tal-Partit Laburista bil-kbir bil-qawwi kif dejjem għamilt. Issa waħda minn affarijiet li huma biżgħar żied il-ħaġa. Li l-mod kif imxew id-deputati nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew resqu lil pajjiżna li dit tip ta' osservazzjoni. Ġifier ikunu loġiċi it-tlieta li huma, ma dak li jagħmlu fih dan il-Parlament Ewropew għandhom jaqblu ma' Giegold. Għax dik hija l-linja li ħadu, hija linja kompletament fl-opinjoni internazzjonali. Sa Giegold għandu dritt jgħid li jrid fuq pajjiżi ieħor, stramba kif ma jitkellimx fl-istess mod fuq il-Ġermanja mbagħad. Imma il-punt huwa da illi aħna qegħdin hemm biex ċerti affarijiet li jkunu qed isiru kontra l-interess ta' pajjiżna, ma ħaduhomx isiru. Mhux inwadbu l-ħatab fuq in-nar u mbagħad ngħidu ma naqblux ma' Gideon, come on. Nikolli ngħidlek jien li mhux kulħadd jaqbel miegħi fuq il-ħaġa, ma li hija l-aktar eh, sfida kbira hija li jkun hemm konverġenza. Ġifieri ma jibqax ikun hemm mm, varjazzjoni dejjem tikber bej pereżempju n-nord tal-Ewropa u s-Sud tal-Ewropa u l-Lvant tal-Ewropa, kemm fil-livell ta' kif isiru ċerti deċiżjonijiet fis-suq komuni u kemm fuq il-livell ta' kif isiru deċiżjonijiet fiż-żona tal-euro. Allura qed jikber ċertu ammont ta' diviżjoni illi sal-lum għadha mhix qed tiġi ffaċċjata b'mod illi jikkonvinċi. Allura għandek minn naħa eh, sforzi biex ikun hemm aktar integrazzjoni, ikun hemm aktar mm. deċiżjoni ċentrali, per eżempju, fiż-żona tal-euro. U mhux qed ikun qbil ma' daw it-tip ta' soluzzjonijiet, għax eh, il-pajjiżi qed jiddefendu l-interessi tagħhom f'sitwazzjoni fejn jisu li d-diverġenzi qed jikbru. Allora naħseb li se tkun ehm, kruċjali li fil-ħames snin ġejjin il-Parlament Ewropew jipprova jipproponi lilu nnifsu bħala għodda fl-Unjoni Ewropea li qed taħdem għal konverġenza biex ikun hemm aktar rubija mhm. bejn dawn il-partit tal-Ewropa li jisom qed jinfirdu minn xulxin. Ara mhux jinfirdu biss mod politiku, imma kien mod ta' kondizzjonijiet soċjali. Pereżempju, kundizzjonijiet soċjali ta' ċerti setturi ta' pajjiżi dejjem sejrin tajjeb u l-kundizzjonijiet soċjali ta' partijiet oħra ħalla forsi mhux sejrin ħażin, imma mhux qed jilaħqu magħhom. Dik qed toħloq problemi. Bad naraw għaliex ċerti affarijiet li huma kruċjali għalina, pereżempju l-immigrazzjoni. Hija problema kbira fl-Ewropa, u mhux qed tinstab formola ta' politika Ewropea waħda ta' kif din l-isfida tiġi ffaċċjata. Turija oħra ta' diverġenzi kbar li jeżistu fil-qasam. U bad hemm ukoll il-fatt li ħafna nies qed iħossuhom żvantaġġjati. Il-mod kif tmexxa eh, problemi ta' żona tal-Ewro, per eżempju, u anke l-Unjoni Ewropea, waslet biex il-prekarjat jikber. L-għażla kruċjali f'di l-elezzjoni Ewropea hija għax tip ta' rappreżentanti jridu fil-Maltin u l-Għawġin fiħda l-istituzzjoni Ewropej. Jekk għandniex nibagħtu nies li jkollhom mhux l-interess nazzjonali li nkollu f'moħħhom, imma kif ġara dawn l-aħħar snin, jiddispjaċini jkolli ngħidha għax ma stennejtx qatt ikolli ngħidha din, li fil-mod kif iġibu ruħhom lil hinn mill-interess nazzjonali jkollhom qishom interess li l-isem ta' Malta, reputazzjoni ta' pajjiżna, iħamġuh jimminaw b'mod li mhux aċċettabbli. Reġanet, nikkritikaw

ta' x'tip ta' rappreżentanti jixtiequ li jirrappreżentawhom fl-istituzzjoni Ewropej il-Maltin u l-Għawdxin. Għandi fiduċja li ħafna u ħafna nies, ta' kull kulur, waslu għall-konklużjoni tagħhom li hemm bżonn li f'dil ħaġa nkunu tabilħaqq attenti li r-rappreżentanti tagħna jkunu qegħdin hemm għall-Maltin u għall-Għawdxin kollha.